Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju dsatax. F'episodju tmintax, wara 24 siegħa fil-palazz tal-Banka tal-Ġurati, Napuljun mar jgħaddi sitt ijiem fil-palazz ta' Parisio, fejn fi żmien hekk qasir qaleb lil Malta ta' taħt fuq. F'waħda mil-laqgħat ma' Napuljun, Ċenż u Barbara talbu biex jeħles lil xi ħabsin illi kienu eħlu l-ħabs għax kienu jxaqilbu lejn il-Franċiżi u oħrajn għax ħadmu kemm felħu kontra l-Ordni. Il-Ġeneral mill-ewwel qatalu xewqtu u bis-saħħa ta' hekk Mikiel Anton Vassalli u Dun Mannarinu ġew meħlusa bla telf ta' żmien. Il-flotta Ingliża kienet tinsab fil-Punent tal-Mediterran u kienet mejta biex taqbeż fuq Napuljun, għalhekk ħtieġlu illi jfittex jitlaq minn Malta lejn l-Eġittu mill-aktar fis. Ċensu Barbara kellu jmur Pariġi biex iwassal il-messaġġ lid-Direttorju Franċiż bir-rebħa ta' Malta f'isem Napuljun u jgħaddi xi rigali lil Josephine u lil Maria Karolina. Napuljun għoġbu ħafna l-ħsieb ta' Ċensu li jibgħat xi żgħażagħ fi Franza biex jistudjaw u jieħdu d-drawwiet tal-Franċiżi. Fost dawn iż-żgħażagħ kien hemm Eugène Manduca, bin il-Konti Manduca. Il-Maltin meta ntebħu li l-Franċiżi bdew ineżżgħu u jagħlqu xi knejjes u monasteri, ma għoġbithom xejn. Għalhekk, bdew il-laqgħat minn taħt biex il-Maltin jeħilsu mill-ħabel illi kull ma jmur kien aktar jissikkalhom għonqhom. Il-Kappillan Caruana radd is-salib u qal talba għall-erwieħ tal-purgatorju. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Ammen. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jgħiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Hekk ikun. Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-lejl it-tajjeb lilkom ilkoll. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. U imbagħad is-Sur Slaw mar inaddaf il-musmar tal-meċċ tal-kandelabru taż-żejt. Ħaġa li dejjem kien jagħmel meta l-ħbieb jibdew jitilqu lejn djarhom. Dawk malajr fehmu li s-Sur Slaw xtaq jaqta' fil-qasir, għalhekk qamu, sellmu bil-qalb lil xulxin u nferrdu. Filwaqt li l-ħbieb kienu miġburin fl-Ispiżerija ta' Ħal Qormi jitmasħnu fuq il-qagħda mwegħra ta' Malta, fil-Palazz tal-Belt kien hemm laqgħa oħra tal-ħbieb ta' Franza. Vaubois kien stieden il-membri tal-Kummissjoni tal-Gvern u xi wħud mill-irjus kbar u għonja tal-gżira biex iressaqhom lejn xulxin u jħallathom. Fost il-mistednin kien hemm Bozredon, il-Kanonku Caruana, is-Sinjura Bettina u xi żewġ nobbli Maltin. Il-laqgħa kienet ferriħija u l-Kap tal-Gvern kien qiegħed jagħmel mill-aħjar biex jagħti pjaċir lill-mistednin. Iżda dawn, dawn ma kinux jidhru f'sikthom. l-aktar il-Maltin li l-ħin kollu kienu jżommu ruħhom għalihom u jżelqu xi kelma minn taħt ilsien. Il-ħtija kienet aħbar li nstemgħet dik il-lejla u li ma tantx kienet għall-qalb ta' dik il-klassi ta' Maltin li kienu mistednin fil-Palazz, Xi ħadd mogħmi wara legalitè aktar milli miġbud lejn il-libertè tal-mottu tar-revoluzzjoni kien webbel lil Vaubois biex ixandar għid tal-ħelsien, li fih in-nobbli jkunu mġagħlin jħarrqu d-diplomi tan-nobbiltà fuq l-artal quddiem l-arblu tal-ħelsien imwaqqaf f'nofs il-misraħ tal-palazz. Ħalli l-poplu jkollu xhieda li għall-Gvern ta' Franza kulħadd huwa ndaqs, sew min hu nobbli u min ma huwiex. Is-Sinjura Bettina u l-Kanonku Caruana, it-tnejn imnisslin minn demm nobbli, tmeżmżu għax dik l-aħbar qarsithom fil-laħam il-ħaj. Imma kellhom jibilgħuha għax ma kienx jixraq li huma jgemmgmu wara li kienu tant faħħru t-tmexxija tal-Gvern Franċiż. Il-Ġeneral Vaubois u l-uffiċjali Franċiżi daru bil-qalb kollha bil-Kanonku u bis-Sinjura Bettina u wrewhom ġieħ u qima. Imma għalkemm dawn ħassew ruħhom kburin, ma kinux għal kollox henjin u kienu minn tal-ewwel li raddu l-ħajr tal-istidina lil Vobwa u ħarġu mill-palazz. Fil-misraħ ta' quddiem il-palazz kien hemm il-banda tar-reġiment Franċiż, imma ftit wisq kienu Maltin jisimgħu. Aktar kien hemm irġiel bilqiegħda fuq ix-xriek ta' quddiem il-ħajt tal-palazz. Is-Sinjura Bettina kellha l-kaless jistennieha quddiem il-knisja tal-Griegi, imma mid-dehra ma kellhiex ħajra tinfired mill-kanonku. Donnha xtaqet iddum ftit ieħor miegħu biex issemmilu xi ħsieb li kien iberren f'moħħha. Għalhekk, meta ħarġu mill-palazz, ġibdu mal-lemin. u bla ma waqfu għal ħin wieħed biex jisimgħu l-banda, daru lejn il-knisja tal-Griegi. Nitħajjar nimxi sad-dar. Qalet is-sinjura. Nixtieq nagħmel passejn jien ukoll. Żied il-kanonku. Fuq hekk is-sinjura għamlet sinjal lill-kuċċier tal-kaless biex isuq qabilhom u hi u l-kanonku Baqgħu sejrin bil-għalima jitkellmu fuq id-digrieti tal-Gvern li kienu ħerġin wieħed wara l-ieħor u l-aktar fuq l-aħħar wieħed fejn kien hemm l-ordni biex in-nobbli jaħarqu d-diplomi tan-nobbiltà tagħhom. It-tnejn kienu mħassbin u miżrumin bħal min ikun jistenna ħaġa u għal għarrieda tiġih oħra. It-tnejn kellhom rashom mimlija bi ħsibijiet kbar. It-tnejn kienu jħossu ruħhom Maltin imma ma kinux jistgħu jemmnu illi kienu mqarrqin u fuq kollox ma kellhomx ħila jistqarru lilhom infushom illi kienu żbaljaw fl-għażla tagħhom. Min jaf, Vobwa, x'fettillu joħroġ dan id-digriet biex in-nobbli jiċċaħħdu min-nobbiltà tagħhom f'nofs il-pjazza? Donnu, donnu jrid iwaqqagħna għaċ-ċajt quddiem il-poplu! Qalet is-Sinjura Mbaqba u Mberna. Jeħtieġ isir il-għajb, imma ħażin ikun għal min jagħmlu! żied il-Kanonku taħt l-ilsien, donnu qiegħed jitkellem waħdu. U daqshekk vvabbuha, mhux sejjer jiġbed il-kotra lejn il-ħakma Franċiża? Barra dak id-digriet hemm oħrajn wisq agħar minnu. Ma nafx il-poplu kif se jġerrahhom. Hawn tgemgim kbir. Hawn tixwix ikrah. Napuljun kien imgħaġġel wisq biex jitlaq. Li baqa' hawn ftit ieħor kien isewwi kollox. Ah, Napuljun kellu min jitrott warah! Qal il-Kanonku u minnufih tebaq fommu, donnu sogħbien minn dak li qal. Napuljun kellu seba' mitt sena biex jasal l-Eġittu għax minn hemm jaqbeż fuq l-Indja u jaħkem nofs id-dinja. Qalet is-Sinjura Bettina, donnha biex tfisser għaliex il-mexxej ta' Franza telaq bil-għaġġla minn Malta. Sadattant il-Kanonku u s-Sinjura Bettina kienu waslu ħdejn il-palazz tal-Kastellanija fejn iltaqgħu ma' Ġorġ Barbara li kien tilgħa jgħaġġel mit-Triq tal-Ganġ. Meta rah, il-kanonku ġibed il-komma tas-sinjura biex tiskot, u t-tnejn kienu se jibqgħu sejrin donnhom ma rawhx iż-żagħżugħ qormi. Imma dan, malli lemahom, resaq fuqhom kollu ferħan, sellmilhom bil-qima kollha, u bla ma tahom żmien iroddulu t-tislima, qalilhom bil-ħatfa u bil-ferħ. Insellmilkom, smajtu l-aħħar aħbar? Is-Sinjura Bettina u l-Kanonku waqfu u ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Dehru sajmin mill-aħbarijiet. Imbagħad il-Kanonku, li ma kienx jinbaram malajr, qal. Hawn tant qlajja u xnigħat jiġru, mur emmen kulma jingħad. Imma din, dinha mhix qlajja taċ-ċajt, Din aħbar illi triat lil Vaubois u sejra tagħtikom x'taħsbu lilkom tal-Kummissjoni tal-Gvern? żied Barbara filwaqt illi żebbeġ għajnejh. Mela x'aħbar hi din? staqsa l-Canon Kumfantas. Nelson kisser il-flotta Franċiża u ħarbat il-qawwa ta' Bonaparti fuq il-baħar! wieġeb George Barbara kelma wara l-oħra bil-lajma u bil-ħrara donnu biex isemma' sewwa dak illi kien qiegħed jgħid. Il-kanon kun ħasad. Ħares bil-ħatfa lejn is-suldat illi kien għassa fil-kantuniera ta' Kastilja, donnu beżgħan mill-uniformi Franċiża. Is-Sinjura Bettina tħawdet u nstarmet. Ma riditx temmen dik il-bxara, iżda ma sabitx kliem biex tgiddibha. Hi, lil ta' Barbara, qatt ma ħamlithom għalkemm ġieli ppruvat tinqeda bihom, imma issa, issa meta semgħet lil Ġorġ mimli ferħ u hena jagħtihom dik l-aħbar, qalbha faret bl-imrar għalih u xtaqet tiżbranah! F'daqqa waħda, għadbet, ġabret xufftejha u kemxet moħħha. Daret bil-għerra lejn George Barbara u staqsietu. U int, int, din ix-xniegħa, eh? Minn fejn mort ġibtha? Ġie jgħidli għasfur, mix-xmara Nil. Wieġeb George u għemeż għajnejh. Sadattant beda jinstema' traħħim u talb u xi kelma ħażina wkoll mit-twieqi tal-ħajt tal-ganċ Dawk it-twieqi kienu jagħtu għaċ-ċenel tal-ħabs ta' taħt il-Kastellanija u l-ħabsin, li kienu magħluqin erbgħa f'kull ċella, kellhom id-drawwa jittawlu għat-triq minn wara l-ħadid tat-twieqi biex min ikun għaddej iħenn għalihom u jnawlilhom xi ħaġa. Sadattant, beda jinstema' traħħim u talb u xi kelma ħażina wkoll mit-twieqi tal-ħajt tal-ganċ. Dawk it-twieqi kienu jagħtu għaċ-ċelel tal-ħabs ta' taħt il-Kastellanija u l-ħabsin, li kienu magħluqin erbgħa f'kull ċella. Kellhom id-drawwa jittawlu għat-triq minn wara l-ħadid tat-twieqi biex min ikun għaddej iħenn għalihom u jnawlilhom xi ħaġa. Il-Kanonku dawwar wiċċu lejn it-twieqi tal-ħabs u ra Wara l-ħadid, għadd ta' idejn imqabbdin mal-grada u rjus u uċuħ mixrubin u maħmuġin, b'leħja twila, għajnejn fil-ħofra, xagħar imqanfet u ħalq imċarrat f'daħka sfieqa jew tajjiba kerha.

Jagħmel vojta hekk se ninsabu fih. Newlulna xi ħaġa x'nieklu tridu ja qabda xħaħ. Xi ħadd minn dawk il-ħabsin għaraf il-Kanonku u għajjatlu b'leħen ta' tnaħniħ. Xi ħadd ieħor sejjaħ lis-sinjura bi tpespiża insolenti.

Ma tafx tagħżilhom? Sinjura sbejħa, kemm int sabiħa llum! Naħseb li aħjar niċċaqalqu minn hawn, xi tgħid Sinjura Bettina? Iva, Sur Kanonku, naħseb li aħjar niċċaqalqu minn hawn. Insellmulek, Sur Ġorġ, se niċċaqalqu aħna. Jiena wkoll, Sinjura Bettina, għad fadalli ħafna xogħol x'nagħmel hawn il-belt. Insellmilkom. Mill-ġdid. Dun Franġisk u s-Sinjura nfixlu. Ħassew bħal dmistħija taqa' fuqhom. Sellmu kiesaħ u bierred lil Barbara u telqu jaħġlu lejn il-palazz ta' Parisio biex jeħilsu mill-insolenzi tal-ħabsin u jixtarru l-aħbar li kien Tom Ġorġ Barbara. Ftit jiem wara l-aħbar li ġibilhom Ġorġ Barbara, il-Kanonku Caruana u s-Sinjura Bettina ħadu xejra li ħadd ma kien jistennieha minnhom. Dun Franġisk Saverju reġa' beda jersaq lejn ix-xirka tal-ispiżerija ta' Ħal Qormi u s-Sinjura Bettina stiednet lil George Barbara biex imur iqatta' xi siegħa fil-palazz ta' Parisio. Lejla waħda, waqt li l-ħbieb ta' Surslaw, l-ispiżjar ta' Ħal Qormi, kienu miġburin bħas-soltu jgħidu kelmtejn fuq il-qagħda f'Malta, instema' l-ħoss ta' Kales jieqaf quddiem il-bieb tal-ispiżerija. Il-kuċċier għajjat biex iwaqqaf iż-żiemel u r-roti ċaqċqu mal-waqfien. Instemgħet il-bieba tal-kales tinfetaħ u ftit wara dehru telgħin l-erba' tarġiet ta' quddiem il-bieb, il-Kanonku Dun Franġisku Saverju Caruana u l-ħabib tiegħu Is-Surmast Dun Mikiel Scerri. Għaddu, għaddu ħbieb tagħna għaddu, għaddu ejja idħlu. Is-Surslaw Tom il-merħba bihom. Merħba bikom, merħba bikom. Waslu Żepp u Ġejn. Qal bil-ħlieqa is-Surviċenz Borg filwaqt li qam biex inewlilhom siġġu. Hawn ħudu siġġu, aqbad, aqbad, poġġi, poġġi. Ejja newwel aqbad. Eħe, fuq tlieta toqgħod il-borma? Żied Anton Barbara u mejjel rasu lejn Mikiel Anton Vassalli, iż-żebbuġi l-ieħor li kien wasal qabel dawk l-aħħar tnejn. Sewwa qed tgħid, sewwa qed tgħid Anton, fuq tlieta toqgħod il-borma. Qawl qadim dak Anton. Dun Mikiel resaq lejn Mikiel Anton u Dlong qabad taħdita miegħu fuq it-tagħlim ta' grammatika u t-taqlib mill-ilsien Latin għall-Malti. Iżda l-kanonku tefa' xi ħarsa jew tnejn minn taħt lejn Vassalli u mar intasab 'il bogħod minnu, ħdejn in-nutar żgħar b'ta' Ħ'Attard li, minnufih, beda jgemgem fuq id-dbagħbis tal-Gvern Franċiż. Bil-qima killa li għandu lejk, Sur Kanonku, Intom tal-Kummissjoni tal-Gvern ħoqqkom min ibeżbiżkom, tafux? Qal in-nutar, illi ma kienx jaf jistaħba wara subagħ. Il-kanonku m'għadux fil-Kummissjoni tal-Gvern! Qabeż jgħid Dun Mikiel Scerri, filwaqt illi dawwar wiċċu mbissem lejn il-ħbieb Donnu biex jagħtihom dik l-aħbar tajba. Telaqni l-Kummissjoni? Telaqni l-Kummissjoni? Staqsew xi wħud għalenija. Rani hemm mhux qagħdu aktar, neża' t-telħa, raddilhom u telaq. Tenna Dun Mikiel bil-ħliqa. Li kont jien mill-ewwel ma kontx nidħol. Instema' jgħid waħdu Vassalli. Il-Kanonku Caruana ħares bil-għerra lejn Vassalli u għajnejh bdew itajru x-xrar. Imma xi tnejn minn dawk li kienu miġburin hemm dehru li kienu jaqblu ma' dak iż-żagħżugħ idealist. Dawk l-imberkin ta' żewġ żebbuġin f'xejn ma kienu jaqblu bejniethom u kull meta jsibu ruħhom flimkien, flok ma joqorbu lejn xulxin kienu aktar jitbegħdu minn xulxin. Dak il-ħin daħal is-Sur Pawl Parisio, li kien reġa' mar joqgħod fil-palazz tiegħu ta' Naxxar u ħalla lill-oħt il-mara tiegħu, is-Sinjura Bettina, fil-palazz tal-Belt. Mid-dehra li s-Sur Pawl kien inqalagħlu xi inkwiet għax kellu wiċċu mbegħren u għajnejh jibru, bla ma wieġeb għall-merħba ta' ħbiebu, qal b'dagħdigħa. Merħba Sur Pawl! Merħba Sur Pawl! Dawn il-Franċiżi issa qegħdin jagħmlu żejjed! Jeħtieġ, jeħtieġ illi neħilsu minnhom! Fil-ħin, Parisio lemaħ il-kanonku u wiċċu tqarras għax hu ma riedx iġib fil-għali lill-ispiżjar slawgat li kien imlaħħaq mill-Franċiżi President tal-Muniċipalità ta' Ħal Qormi. Għalhekk il-Kanonku telaqhom u ma jridx ikollu aktar x'jaqsam magħhom. Qabeż qal Dun Mikiel Xerri. Ojje, m'għandhomx, m'għandhomx, ma nagħmel bħalu sejjer! Żied is-Sur Slaw li bħala sid id-dar fejn kienu kien imiss lilu li jżomm l-għaqda fost il-ħbieb. Is-Sur Parisio nefaħ nefħa ta' bniedem imdejjaq U sokta jgħid, Huh! Ċaħdulna d-drittijiet tagħna, ġagħluna nisilfuhom il-flus bil-fors, u issa jridu jkasbruna saħansitra f'darna! Kif inhi din, anqas fi djarna ma jridu jħalluna kwieti! Staqsa Anton Barbara. Il-ħbieb kollha dawru wiċċhom lejn is-Sur Parisio, jistennewh jgħidilhom x'kien qiegħed ibaqbaqlu demmu. Inqolulek jgħawġ? Staqsa s-Sur Slaw. Inqalagħli ngħid, inqalagħli ngħid, qabel ġejt hawn, ġgajr ta' suldati Franċiżi daħlu fil-palazz tiegħi tan-Naxxar ifittxu lil aħti l-mara s-Sinjura Bettina biex jarrestawha! Kull min kien fil-kamra inħasad għal dik l-aħbar. Min baqa' ħosbien, min miżrum, min miblugħ u min donnu ma riedx jemmen dak li sema'. Jirristew lis-Sinjura Bettina! Qal mistagħġeb is-Sur Slaw. U ejjeċ li ma jitwemmnux dawn l-aħwa! Żied is-Sur Viċenz Borg. Mela anqas rispett lejn il-ħbieb ma baqalhom dawn! Fenda Anton Barbara. Il-ħbieb kollha nstarmu għax ma għarfux, ma għarfux xi bdew jaħsbu u jgħidu. Il-ġibda li Sinjura Bettina kellha lejn Franza kienet ħaġa magħrufa minn kulħadd. U dawk il-ħbieb kollha kienu jafu, kienu jafu li Sur Pariġa ma kienx jaqbel għal kollox ma' dik il-fanfaruna ta' mara. Imma biex ma jiftħulux il-pjaga, baqgħu bla ma talbuh ifissrilhom għaliex is-suldati Franċiżi kienu marru jfittxu s-Sinjura Bettina. Is-Sur Slaw tefa' ħarsa minn taħt lejn il-Kanonku Caruana, iżda dan, Dan dar sajjem minn kull ma kien ġara. Dak li kien ġara tnissel minn tilwima li s-Sinjura Bettina kellha mal-Ġeneral Vaubois Il-Kap ta' Malta? Dik il-mara intriganti kellha rasha mimlija wisq bis-sinjorija u n-nobiltà tagħha u fl-istess ħin kienet tħoss ruħha kburija bir-rispett li wera lejha Napuljun Bonaparti meta rebaħ din il-gżira. Wara li dak il-ġeneral telaq minn Malta, hi ħasbet li kienet sejra tibqa' setgħana u l-kelma tagħha ma jiksirha ħadd. Hi kienet ħaditha bi kbira meta l-Ġeneral Vaubois ħareġ ordni biex in-nobbli jaħarqu diplomi u digrieti tan-nobbiltà tagħhom għaliex skont l-egwaljanza tal-Gvern Franċiż iċ-ċittadini kollha kienu ndaqs ma kellux ikun hemm għoljin u baxxi. Is-Sinjura Bettina ma setgħetx, ma setgħetx iġġerrha dik l-ordni. Hi, hi li kienet twieldet u għexet taħt l-umbrella tal-burokrazija u għaddiet ħajjitha kollha fost l-għejm, it-tlellix u t-tiġbid tal-klassi, ma setgħatx tifhem għaliex fid-dinja s-siwi ta' bniedem għandu jitqies minn għemilu u mhux mill-pretensjonijiet ta' niesu jew ħbiebu. Għaliha d-dinja kienet maqsuma f'żewġ isma, dak tal-qaddejja u dak tal-mexxejja. Din it-taqsima kienet sagrosanta għal dik is-sinjura, kienet il-qofol ta' ħajjitha u hi kienet tifhem illi d-dinja taqa' fix-xejn jekk tintemm dik it-taqsima. Għalhekk, malli għadda minn widnejha li Vaubois kien għamar li jinħaraq kull għelm ta' nobbiltà, is-Sinjura Bettina marret il-Palazz u talbet idaħħluha malajr tkellem lill-Kap tal-Gvern. Vaubois kien Franċiż galanti u tħuli, imma ma kien iħalli 'l ħadd jindaħallu fl-affarijiet tiegħu. Kien raġel sod u ta' dixxiplina, imma ma kienx żorr, anqas imqit u fuq kollox kien jisma' lil kull min jixtieq ikellmu. Is-Sinjura Bettina, merfugħa fuq qaddha u minfuħa biha nfisha, bilkemm tat żmien lil Patch iħabbar isimha lil Vaubois, daħlet tgħaġġel, iżda kienet sid ta' kulma hemm il-Ġeneral Kap tal-Gvern u ċ-Ċittadin Renaud Angli, Kummissarju tal-Gvern, illi kienu jitkellmu bejniethom, qamu hekk kif daħlet is-sinjura, u Vaubois resaq lejha u bil-qima kollha newlilha idu u stiedinha toqgħod bilqiegħda. Iżda hi, hi mill-ewwel uriet illi ma kinitx f'sikta Kellha wiċċha mqarras u għajnejha jleqqu u xufftejha miġbudin donnhom biex ma jħallux joħroġ il-kliem iebes li dak il-ħin ilsienha xtaq iqasad. Fiex nista' naqdik, Sinjura? Irrid inkellem il-Ġeneral Vaubois minnufih!

Għalina din iż-żjara hi ta' unur kbir, imma li konna nafu li inti xtaqt tkellimna, konna niġu aħna għandek u mhux inħallu lilek tieħu dan l-iskomodu, qal Foboa bil-galbu ta' bniedem imdorri fl-etiketta tas-soċjetà l-aktar magħżula. Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem. Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.